Obboleeyyan kiyya kan Islaamaa akkuma beeytan barumsa keenya kitaaba ilmul haal barumsa kurnaffaadhaatiin amma walitti deebineeti jirra. Darsii keenya irratti akka nu hordoftan. Insha Allahu ta'ala har'a wanni irraa dubbachuu teenyu arkaana imaanaa isa jahaffaadhaati isa xumuraati jechuudha. Arkaanni imaanaa inni xumuraa wal imaanu bilqadari khayrihi wa sharrihi

Khayrii fi sharriinis fedhii Rabbiitiin argamti. Ammallee Rabbiin akka isiin uumamtu isii barbaadeeti kan argamte. Garuu garaagarummaan isii illaa anna al-khayra bimahabbatillah khayrii Rabbiin ni jaalata wa bi'amrihi ammallee ittillee nu ajaja washarra laysa bimahabbatillah walaa bi'amrihi ammoo sharrii Rabbiin hin jaalatu ittillee nun ajaju jechuu. Akkana jechuun kheyrii fi sharriin uumama Rabbii ta'uu keessatti wal qixa. Fedhii Rabbiitiin argamuu keessatti wal qixa. Garuu garaagarummaan isii kheyrii Rabbiin ni jaalata itti nu ajaja. Sharrii Rabbiin hin jaalatu irraa nu dhoowwa malee itti nu ajaju ammaas. Kana. Duba gaa obboleeyyan kiyya kan islaamaa iimaanni eega arkaanni iimaanaa jahan kana ta'e rabbitti amanuu akkasuma ammaas malaayikaa isaatti amanuu kitaabatti amanuu ergamtoota isaatti amanuu akkuma san guyyaa akhiraatitti amanuu khayrii fi sharriis rabbiitu uumee jennee yaannee dhugoomsuu erga taate kuni iimaana gaa iimaana kana waan balleessuutu jira Ammaas itti aansinee waan iimaana balleeysu irraa kan wajjiin dubbannu taha. Yajibu calaa kulli muslimin mukallaf nama islaama tahe kan mukallafa tahe irratti dirqama. Mukallafa ammaan dura dubbannee jirra ibsa isaa kitaaba jalqaba irratti. Nama islaama tahee mukallafa tahe irratti dirqama xifzu islaamihi ammaa yubxiluhu iimaana isaa islaaminaa isaa tiifachuun waan isii balleeysu irraa dirqama.

Maal ja'a Rabbiin? Innamal mu'minuuna allaziina aamanuu billaahi wa rasuulih. Mu'mina jechuun warreettan Rabbitti amanani. Warreettan ergaa Rabbiititti amanan akkasuma summa lam yartaabuu eega kanaa booda eega Rabbitti amananii ergaa isaatti amananii kan shakkin kan guutuun guutuudhaan qalbiidhaan of kannaniif jechuudha. Duuba kanaafuu aayaan tun maal irra nu qaceelchiti namni eega rabbitti amanee yoo nifi shakke fakkeenya waan inni yoo keessatti shakke imaana irraa bahu ni dubbanna yoo nifi shakke yoo shakkiin isarraa argamte imaanni isaa ni bada shakkiin gariin ta imaana balleessituu jira jechuu akkuma san kufriin tan hojiidhaan argamtuutu jira san irratti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jaa laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar Aduudhaa fi ji'aafilleen sujuudinaa. Wasjuduu lillaahi alladhii khalaqahunna. Rabbii aduudhaa fi jiha uumeef sujuudaa. In kuntum iyyaahu ta'buduun. Yoo dhugumaan Rabbi ka gabbartan taatanii ja'a Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaafuu maali hojiin waan biraa dhakaa sujuuduun, mukaa sujuuduun, aduu sujuuduun iimaana balleeysiti. Kuni dalagaadha. Eeysaan argamti? Qaamaan argamti jechuudha. Ammaas kufrii jechaatirratti wanni nama qaceelchu aayata qur'aanaatirraa qaala Allahu ta'aalaa Rabbiin maal jaa qur'aana keessatti yaxlifuuna billaahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimata alkufri wakafaruu bacda islaamihim maqaa rabbiitiin kakatan waan ja'an hin jenne ja'anii maqaa rabbiitiin kakatan ka isaan dhugumatti kalimaa kufriidhaa dubbatanii jiranii Jecha kufrii dubbachuu saniin iimaana irraa eega amananii islaaminaa irraa bahanii ja'a rabbiin subhaanahu wa ta'ala illa namni eega amanee jecha kufriidhaa dubbachuudhaan iimaana irraa ni baha aayaa kanaan nu kan kanaaf insha allahu ta'ala arra kufriin gosa sadiitti akka qoodamtuun dubbadhe kufrii yaadaa kufrii dalagaadhaa ka jechaati sanirraa fakkeenya tokkoon isin dubbadha darsii irraa keessatti suni maali kufrii yaadaa irraa hin fakkeenya isinii kaasa

Ergamummaa Nabiyyii keenyaa Muhammad Aleeyhi Salaatu Wassalaam sa inni dhugumaan Nabiyyii Rabbiin erge moo Nabiyyii kijibaan ofii Annabiyyiidha ofiin je'e jettee qalbii tee keessatti shakkiin sitti argamnaan iimaana irraa baate takkaahuu inni kun dhugaa dubbatamu waa hunda keessatti moo waan garii waan of biraatti ide'ee nutti fideetu jira jettee shakkiin sitti dhufnaan

Sifaota Rabbii ta Rabbiif dirqama taate ta ulamaa'iin sifa Rabbiiti ja'anii irratti walii galan namni sifa Rabbiiti moo sifa Rabbiitii miti je'ee namni shakke iimaanarraa baha. Suni maali ka kawnihi aalimaa aw qaadiraa akka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa beekaa tahuu keessatti shakkuudha, akka dandeettii Rabbii keessatti shakkuudha, akka dhageettii Rabbii keessatti shakkuu, argaa Rabbii keessatti shakkuudhaati.

Takki suuraa fakkaata moo, bifa qaba moo jettee yoo shakkite iimaana irraa baata. Takki Rabbiin sochii ni socho'a moo, moo hin socho'u moo? Rabbiin botaa keessa taa'a moo, kallattii keessa jira moo, kallattiin ala jira? Rabbiin makluuqan ni haajama moo na haajamu je'ee namni shakke iimaana dhaba. Obboleessa kiyya iimaanni kan naa guddaadha. Eega Rabbiin iimaana sii kanne iimaana kee kana waan balleessu irraa tiifadhu. Iimaanni qabeenyaan hin madaalamu. Yaada iimaana kee tuqurraa of eegi. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bootaan hin himamu, kallattiidhaan hin himamu. Aw ictiqaadu anna shay'an min alcaalami kaana maca Allaahi fil azal takki sa Rabbii wajjin caalama kanarraa waan azalitti jiruutu jira moo hin jirtu.

Nikaha, wal fuudhuu, haraami je'ee yoo yaade, waan silaa Rabbiin halaal godhe kana haraami je'ee yoo yaade, Islaaminaa irraa baha. Aw nafyu wujuubin mujma'in alayhi kadhaalika, kassalawaatil khams, takkaahuu waajiba Rabbiin dirqama godhe, akka salaata shananii namni inkaare waajibinnaa isaa, aw iijaabu maa lam yajib ijmaa'an kadhaalika, takkaa waan Rabbiin dirqama hin godhin dirqama je'ee yaade. kuni hundinuu iimaana irraa nama baasa aw ilcazmu cala alkufri fi lmustaqbal takki fuulduratti nin kafaraa bara akkasii keessa nin kafaraa jee takki yoo namni qabeenya maallaqa hangas gahu takka miliyoona kudhan yoo namni naa kannee kafari naan jee nin kafaraa yoo jee namni tokko kafara fi lhaal yeruma akkana jee yaade sanittu osoo guyyaan sanillee geeysee kafaruu baate ammuma gaafa yaada akkanaa kana yaade iimaana irraa baha Maaliif jennaan alcazmu cala alkufri fi lmustaqbali kufrun fi lhaal. Booda nin kafara jettee kufrii irratti niyyachuun yeruma sanitti islaaminaa irraa si baafti waan ta'eef. Aw ittaraddudu fiihi takkaahuu isii keessatti shakkuudha. Takkaahuu nin kafara moo hin kafaru jee namni yoonii fi gamaa gamanatti walaa walamee waan godhu dhabe. Bakka nin kafara moo hin kafaru nin kafara moo hin kafaru yoo jee namni tokko Islaaminaa irraa baha yaada isaatiin. Kanaafuu obboleeyyan kiyya gonkumaahu namni gaafa dura wanni namarratti mukallafarra dirqama ta'u akkuma amma dura dubbannee jirru maali A- eega rabbitti amanee booda zalaalam imaana irratti hin jiraadha jee murteeffachuu qabaa jennee dubbannee jirra. Kanaafuu kufrii keessatti deddeebi'uun hin kafaramoon kafaru jee deddeebisee qalbii isaati irratti Hoggaanii fi takkii namni kafari waan akkanaatiin si kanaa jeen dhiiroon hin kafaramu dhiiroo rabbiin na gaafachuu ta'a guyyaa boru dhiiroo kami maaleenni kunis na jalaa nan baasu jee kafaruu hin kafaru kana keessatti deddeebuun obboleeyyan kiyya hin barbaachisu jechuudha murteeffannee islaaminaa irratti jiraanne islaaminaa irratti duudhaatu nurraa barbaachisa kanaaf obboleeyyan kiyya takkaahuu namni nabiyyi kijibsiise, takkaahuu namni nabiyyiidhatti waan isaan hin malle garasaa hirkise, takkaahuu namni nabiyyii keenya booda nabiyyii biraatu ganaa dhufuu ta'a je'ee yaade, nabiyyiin keenya nabiyyii akhiru zamaanii waan ta'eef takki namni nabiyyummaa ergamtoota amma dura dabranii akka Aadam, akka Ciisaadha, akka Muusaadha, Akka Ibraahiim Anbiyoottan bebbeekkamoo kana namni nabiyyummaa isaanii morme yaada isaatiin kijibsiise iimaana irraa baha. Namni yaade akkumaan dubbadhee jiru namni nabiyyii keenya booda nabiyyii biraatu dhufa jee yaade iimaana irraa baha obboleeyyan islaamaa. Kanaafuu fakkeenyi kufrii yaadaa kana fakkaata. kufrii hunda isiidhaatu gosa isii hun sadeen irraahu akka ofeeynuun isin yaadachiisa arraan tana fakkeenyi nuti dubbanne fakkeenya kufrii yaadaan argamtuuti insha Allahu ta'ala barumsa keenya katti aanu keessatti kufrii hojiirraa kan dubbannu ta'a hangasitti barumsa kanarraa fayyadama nagayaan naa tura assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu wallaahu a'lam wa ahkam